Wel, a dyma ni, a cyflan fideo arall, mae'n bythefnos ers y dwytha, a mae'n fod yn bythefnos brysur iawn. Um, Wel, wythnos gyntaf, mi oeddwn ni uh, ar y cyfnod lle mae'r Senedd ddim yn eistedd, ond yn hytrach na treulio yr wythnos uh, honno yma yn Aberconwy ac efo'r teulu, mi oeddwn ni'n Canada uh, yn cynrychioli'r Llywodraeth a hefyd ar faterion y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cael sawl cyfarfod efo gwynidogion o Lywodraeth Canada a hefyd efo busnesau'n lleol. Yy, does 'na ddim dwywaith bod Ottawa yn ddinas hardd iawn, ac mi oedd o'n bleser hefyd bod yn yy Senedd Canada, sydd yn adeilad Gothic tebyg iawn i San Steffan, tybed lle gafon nhw'r syniad hwnnw, ond mi oeddwn i fan honno i gyfarfod â nifer helaeth o aelodau yy y Senedd Canada, ac wrth gwrs mi oedd o'n braf iawn bod mewn Senedd oedd yn gwbl ddwyieithog ac yn ac yn falch iawn o'r dwyieithrwydd hynny. Yy felly, ymweliad yy buddiol ond blinedig i Ganada, Ac yn anffodus, mi oeddwn i'n glanio yn Llundain, fel yr oedd pobl yn paratoi ar gyfer diwrnod y prom, prom yn Deganwy. Mae'r diwrnod hwnnw wedi mynd o nerth i nerth dros y blynyddoedd, dwi wedi bod yno sawl gwaith, ond mi oedd o'n bleser clywed bod 'na ddwy fil o bobl wedi troi fyny eleni, a dwi'n credu bod y gwirfoddolwyr hynny sydd yn gyfrifol am y trefniadau Yy yn nheulu Claude ma nhw'n rhoid oriau helaeth i mewn i'r digwyddiad a dwi'n credu bod o'n braf iawn i weld bod eu hymdrechion nhw'n cael eu gwobrwyo efo gymaint o fobl yn troi allan ac wrth gwrs mae o hefyd yn nodi'r ffaith bod 'na waith ardderchog wedi cael ei wneud yn atgyweirio'r promenâd yn Deganwy felly llongyfarchiadau i bawb oedd yn gysylltiedig efo'r diwrnod hwnnw a mawr obeithio y gallai ymuno y flwyddyn nesaf efallai. Yy, chydig o faterion etholaethol, dwi'n ymwybodol bod yna broblem yn parhau efo'r swyddfa bost yn Llanfair Fechan. Yy, mae yna ateb dros dro yn ei le, ond wrth gwrs yr hyn da ni eisiau weld ydi swyddfa bost barhaol ar gyfer pentre o faint Llanfair Fechan, sydd hefyd efo poblogaeth yy sydd angen gwasanaeth yy swyddfa'r bost. Felly, dw i mewn cysylltiad yn weddol gyson efo efo Swyddfa Bost ar y mater, ond mi fyswn i'n gwerthfawrogi os oes gen unrhyw un efo unrhyw syniadau o ran sut i gael ateb tymor hir i'r her yn Llanfairfechan, yna dowch i gysylltiad. Yym, 'da ni'n ymwybodol iawn bod angen cael y maen i'r wal ar y mater yma, ac er gwaetha'r ffaith mod i'n ddiolchgar i Gonteri a Swyddfa Bost bod nhw wedi cynnig gwasanaeth dros dro, yy yr hyn 'da ni angen ei weld ydi ydi datrysiad tymor hir i'r her yn Llanfairfechan, felly unrhyw syniadau dowch i gysylltiad, mi fydda i'n fwy na balch o siarad â Swyddfa'r Bost a'ch rhan chi. Dwi hefyd yn edrych ymlaen pnawn 'ma i gael cyfarfod efo Trystan Lewis, a mae 'na rhai onoch chi'n ymwybodol, wrth gwrs, bod yr Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Sir Conwy yn 2019, a dwi, yn bersonol, wrth fy modd bod nhw wedi dewis dod i Lanrwst yn Nyffryn Conwy. Trystan wrth gwrs sydd wedi cael ei ddewis yn Gadeirydd y Pwyllgor Gwaith a fedrai'm dychmygu neb gwell a deud y gwir i wneud y gwaith. Mae o'n gynghorydd yn y Pen Sarn fel mae rhai bobl yn gwybod ond mae o hefyd wrth gwrs yn gallu pontio y gagendor efallai sy'n bodoli weithiau rhwng y glanna a'r ardaloedd gwledig o fewn Sir Conwy achos mae rhaid i ni gofio, er gwaethaf bod ni gyd yn hynod falch bod y Steddfod yn dod i Lanrwst ac i'r Dyffryn mae hon yn Steddfod i Gyngor Conwy ac i holl drigolion Conwy a thrigolion Cymru o ran hynny, a, a dwi'n credu y bydd Trystan yn sicr yn gallu pontio y gagendor hwnnw a sicrhau bod pawb yng Nghonwy'n gweithio ar y cyd er mwyn sicrhau llwyddiant ysgubol yn 2019. Uh, felly dwi'n gobeithio fydd hwnnw'n gyfarfod adeiladol ac a dweud y gwir, sgynna ddim ymheuaeth y bydd o. Um, pe arall dwi'n bod yn gwneud? Wel, mi fues i yn RAF Marham um, diwedd wythnos dwytha, um, wythnos yma, dedd mae'n ddrwg i ni, uh, dim mercher, uh, yn croesawu uh, pedair awyran F-35 uh, oedd wedi hedfan yr o'r ffordd o dde Carolina. Uh, mae rhai dweud mae gen edmygedd mawr i'r pilotiaid oedd yn gorfod ail lwytho i tanciau petrol bedair o weithiau tra'n hedfan dros yr Iwerydd. ac mi oedden nhw yn hedfan am wyth awr a hanner cyn glanio, ac felly ystyriwch pa mor siomedig oedd o na bobl cyntaf oedden nhw weld bod nhw yn glanio oedd fi um, yn cynrychioli'r weinyddiaeth amddiffyn a llywodraeth, a dwi'n siŵr nhw wedi disgwyl gwell, ond mi oeddwn ni'n sicr yn falch iawn o'i croesawu nhw ac yn sicr yn admygu uh, y gwaith oedden nhw wedi gwneud i sicrhau bod yr awyrennau arbennig yma yn glanio um, Rhydain. Ac yn ola, a dwi eisiau jyst cyffwrdd ar yr holl fusnes Brexit. Uh, dwi'n siŵr bod chi, fel fi'na, yn aml iawn wedi cael llon bol ar yr holl saga. Ond wrth gwrs mae hwn yn newid sydd yn uh, yn un sylweddol. Mi oedd pobl yn ymwybodol yn 2016 bod datgysylltu'n hunan o'r Undeb Ewropeaidd yn dilyn 45 mlynedd o aelodaeth yn mynd i fod yn gryn her, a dyna'n wir sydd yn digwydd. A mae'r Prif Weinidog a'r Llywodraeth yn trio i gorau i, i ddod â syniadau ymlaen sy'n mynd i ymateb i'r gofynion yng Ngogledd Iwerddon a sicrhau bod yna ffin feddal yng Ngogledd Iwerddon yn unol â cytundeb Gwener y Groglith, tra hefyd, wrth gwrs, yn trio sicrhau bod y Llywodraeth yn ymateb i'r bleidlais a gafwyd yn 2016. A dwi'n credu na un apêl sgenna i yn benodol, sef apêl i fy nghyd-Aelodau Ceidwadol. Mae yna ormod ohonyn nhw yn licio clywed eu lleisiau hunan ar y cyfryngau. ac licio gwneud eu datganiadau yng nghylch lle mae'r Prif Weinidog yn methu a be fyddan nhw'n wneud yn wahanol. A bod yn gwbl onest, oni bai bod nhw'n rhan o'r broses, oni bai bod nhw yn rhan o'r penderfyniadau o ddydd i ddydd, yna dwi'n credu na cyfnod a dawelwch fydda, fydda ora' gan yr unigolion hynny. Hynny yw, mae yna gyfle iddyn nhw bleidleisio, a fel finach, wythnos nesaf, mae gennym ni bymthag o welliannau yn dod o ddydd at lwyddi. Mae Llywodraeth yn gwrthwynebu pedwar ar ddeg o'r gwelliannau hynny, A dwi'n credu bod 'na gyfle i'r Aelodau Seneddol hynny sydd eisiau lleisio barn ar y mater i wneud hynny yn San Steffan dros gyfnod o ddau ddiwrnod wrth drafod y gwelliannau hynny. Ond mi fydd o'n llawer iawn gwell i bawb, dwi'n credu, os byddan ni'n clywed llai o ddwrdio a pwyntio bys ar y cyfryngau a chydig bach mwy o waith yn y cefndir gan y rhai hynny sydd yn amlwg yn or-hoff o glywed eu lleisiau eu hunain. Dwi'n bersonol yn disgwyl bydd wythnos nesaf yn wythnos anodd Ond doedd neb yn disgwyl dim yn wahanol pan benderfynodd bobl yng Nghymru ac ym Mhrydain i roi gorchymyn i'r Llywodraeth ein bod ni'n gadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae'n broses hir, mae'n broses gymhleth, mae'n broses heriol, dydy o ddim yn helpu i gael bobl yn trio gor-symleiddio'r sefyllfa ar y cyfryngau. Wel, mi roi fideo arall mewn rhyw bythefnos, ond tan hynny, diolch.